Dan il-programm huwa adattat għal kull età.
The Local Traveller jixtieq jirringrazzja lil Visit Malta, Gazan Mamo Insurance, Coke Zero, Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija, u l-Kunsill Malti għall-Arti.
Taf minn fejn ġej l-isem ta' filfla? Kienu qaluhieli u insejtha. Fil-fatt l-isem ta' Fifla ġej mill-pjan ta' felfel li kienu jkabbruh hemmhekk. Hemmhekk kienu jkabbru l-felfel? Hekk nafha jien.
Meta taħseb fejn għandna l-isbaħ veduti f'Malta, titla' fuq nett tal-lista il-kosta tan-naħa ta' Wied iż-Żurrieq. Jekk tqatta' nofs ta' nhar u anke ġurnata f'dawn l-inħawi, f'ċirka ta' madwar ħames kilometri kwadru issib numru ta' widien u torrijiet illi jpaxxuk bil-wirt naturali u storiku tagħhom. mit-torri tal-ħamrija li tinżel għalih minn fejn it-tempju ta' ħaġar qim u li minnu iġġib taħtek għar ħanex Araw xi ġmiel. restawrat dan l-aħħar hawn dan it-torri tal-ħamrija li huwa wieħed mit-13 il-torri mibnija mill-Gran Mastru Spanjol Martin Deredin fl-1659 illi oriġinarjament kien magħruf bħala it-Torri tal-Ħaġra s-Sewda. Tliet torrijiet oħra li jinsabu f'din in-naħa huma it-Torri tal-Wardija illi għaddej b'xogħol ta' restawr, it-Torri ta' Xutu u t-Torri ta' Bubaqra. Ftit il fuq minn Wied Fulija man-naħa ta' Bubaqra hawn dan it-torri vera sabiħ. Dan kien inbena fis-seklu sittax bħala dar tal-kampanja, Imma hija dar iffortifikata biex ovvjament tipproteġi lil min kien joqgħod fiha minn xi ħbit mill-furbani. Illum il-ġurnata huwa dar residenzjali privata imma huwa kkunsidrat bħala monument nazzjonali tat-tieni grad. Widien Għawxalata, Wied Babu, Wied il-Bassasa, Wied Fulija, Ilni biex naqbeż qabża sa wa xrajtu fuq ir-ritratti u fuq il-filmati, witfu lija kienet miżbla qabel issa ġi restawrat u ovvjament hawn ħafna siġar, ah qed nisma' l-għasafar. Għandi jogging shoes għax qed naħseb niġri xi waħda hekk nagħmel naqra exercise. Hi, ara x'għamlu! Hawnhekk issib ukoll għadd ta' kaxxi b'kolonji tan-naħal tal-għasel endemika ta' Malta, li hija adattata għall-kundizzjonijiet klimatiċi u ġeografiċi ta' pajjiżna. Jiġifieri hawn, tajjeb, għadni ma lmaħthomx imma tistgħu timmaġinaw hekk fi ftit tas-snin dan meta s-siġar jikbru sew kemm ħa jagħti daqsxejn kenn u anka dell lil dak li jkun jagħmel passiġġata sabiħa u f'dan l-ambjent diġà ank'issa sabiħ ħafna. Wied Fulija qiegħed fuq medda ta' art kbira 91,000 metru kwadru u din kienet tintuża bħala miżbla mill-1976 sal-1996. Bħala parti mir-riabilitazzjoni, iż-żewġ munzelli tal-iskart tgħattew b'saffi ta' ħamrija tal-wiċċ u tal-qiegħ, kif ukoll materja bil-ġeoċelloli għall-istabilità tal-art u l-ilqugħ mill-erożjoni, u b'hekk setgħu jitħawlu s-siġar u l-arbuxelli. Dan huwa proġett ta' afforestazzjoni sabiħ immens, eh? qed nara tfal jistgħu igawduh ukoll anke bir-roti, aħna l-adulti bil-mixi jew daqsxejn jogging importanti li nieħdu ħsieb Ambjent bħal dan ingawduh imma fl-istess ħin nieħdu ħsiebu. Minn Wied Fulija se nerħilha lejn Wied iż-Żurrieq biex niltaqa' ma' Lawrence Zerafa, Żurrieqi pur illi se jkellimni dwar l-esperjenza tiegħu fil-missjoni. waħda mill-kwalitajiet sbieħ li ssib f'uħud mill-Maltin qalbiena li jwettqu l-volontarjat. All right, Lawrence. Kem jgħad ħelu hekk taħt in-niċċa tal-Madonna għandi pjaċir. Wit iż-żurri hawnhekk tħobbu inti. Iju, eh? żurri hawnhekk eh, posti, jux. Għalkemm ġeografikament jagħmel mal-rendi, għawit iż-żurri. U marbut ħafna ma' zrira. U inti għat li li salbira ħġi konta dek t-tġi tom. Għaw tġi tom.
Għaw jawar lapsi. Posta biħux, nadar bahar nadif.
ħafna, ħafna bellezza.
L-lum ħanimxu naqra passiġġa tal dawn il-ħawi. ħafna blazza biħu. Inkredibli, jina d-dilerja toġobni ħafna u vera nħob nipromovija. Nara kwieta u fl-istess ħin imman dak l-element ta' ta' wild. Ejju, ejju.
Fil-fatt, tanx tersaq fit-tarf, ma morrux jaqa xaħat. Kien hemm każijiet. Eħe, mela, mela, eh. naf, naf. Kif kif tgawdih issa li ovvjament eh, inti rtirajt mix-xogħol u għandek forsi aktar ċans anka biex tgawdi l-pajsaġġ ta' eh, madwar iż-żurri. Hemm ovvjament ix-xogħol tad-dar, jiena single, ngħix waħdi u nħuħsib id-dar jien. Mill-as għazzet, ġifieri. Imma mbagħad eh, ovvjament bħala rtirat għandi nhar iktar ħin fidejja biex noħroġ nimxi dal naħħat ġifieri u eh, ninżel nom, l-aħħa iktar mal-ħbib, korrispondenza u proġetti oħrajn li komplejt namilhom minn duġejt mit tanzanija sena u nofsilu. Infatti xtaqt nkellmek ftit fuq għaliex aħna dejjem niltaqgħu ma' nixin lokali hekk li jkunu qegħdin jikkontribwixxu fil-Malta sa ċertu punt, imma mbagħad sabiħ ukoll li tara Maltin li għandhom tant passjoni biex għal xi ħaġa partikolari fil-każ tiegħek pereżempju l-letteratura u ent barra minn Malta. Għajd li ftit fuq u dal-proġett. Mela da minn kont teenager dejjem kont interessat li xi darba insifer barra u nagħmel xi sena xogħol volontar, volontarjat barra. U dak iż-żmien kien jirnexxieli forsi mmur xahar, jew Palermo jew l-Eġittu. Imbagħad eh, jien naf 30s, 40s, 50s, xogħol, karriera, eh, ma tantx ħallilek ħin. Imma lejn jisu nofs eh, il-50s, jisu għan nitkellmu xi seba' snin lilu, Għat jekk dina mhux se nagħmilha issa li mmur sena barra ħajgħaddi żmien u darba fil-għodu ngħidu issa jiena. U għalfejn it-Tanzanija?
Meta deċidejt li immur it-Tanzanija biex nagħmel xogħol volontarju, l-għażla kienet x'tib ta' xogħol ħan nagħmel, ġifieri. Jiena oriġinarjament bdejt bħala karriera u professjoni spiżjar Mbagħad over the years studjajt u qlibt karriera u professjoni bħala librar. Kont il-librar tal-MCAST. Allura l-għażla kienet l-ewwel jekk hux ħammur bħala librar jew bħala spiżjar.
Ok. U preferejt li mmur bħala librar, għax nemmen ħafna li libreriji huma mezz kif tilħaq ħafna nies u mod ta' edukazzjoni li jgħin il dak li jkun joħroġ minn fejn u jsir xi ħaġa aħjar. ħafna, u infatti. Apparti li ħobb norganizza l-affarijiet. Eh, dunajt.
Ħanajdlek dik hija kwalità tal-librara vera.
Eh, Ġifieri dana meta wasalt hemmhekk ehm, tawn li kamra li kombinazzjoni kien hemm eh, żewġ tfajlit Pollakki volontira wkoll kellhom il-flus biex jirranġawa, art, soffitti, twi, eċetera, kien jirranġawa. Sadattant jien bdejt nipprepara l-kotba li kellhom, li diġà kellhom kotba. U kelli wkoll il-flus biex nixtru iktar kotba. Okay.
Ġifieri il-proġett kien jikkonsisti waħda li nixtru kompjuter u s-software miegħu biex nikkatalogaw kollox b'mod professjonali. Mbagħad ikkatalogajnihom, organizzajnihom, ittrejnjajt eh, żewġ nisa, żewġ fajliet li kienu jaħdmu f'dik il-librerija biex kienu jużaw is-software u kollox biex kollox jibqa' jaħdem meta nitlaq jien. Ħa ħafna ħin. Mażgur, nimmaġin. Kellhom kollezzjoni mejb joħorġu ta' xi 11,000 ktieb. U fl-aħħar spiċċajna kollox. Qabel ġejt lura ħafna avventuri in between, intendi kiet injek għod minnu. Mux hekk mela.
Fosta meta kważi arrestawni. Jaqaw.
Isma, it-Tanzanija mux xi. Le, le, le, le. Mux post. Le, le, Tanzanija, insomma, le, le, le, pajis stabli.

Ma jafx jiġifieri dan affarijiet. Żgur. Imbagħad ra ritratti, iddelitja għalihom, all right. It-tieni sena l-ewwel sitt xhur kienu normali kif stennejt, kont ġobel tisimha Didija fejn hemm skola kbira u l-istess organizzajtilhom il-librerija trejnajt l-istaff, software, computer u kollox. Dejjem bi flus li nkun ġbart minn sħabi u familjari. Waqt li tkun hawn.
Ġifieri inti torganizza. Ġifieri għal sħabi jkunu jafu li sejjer hemmhekk, jaf dawni u jien naf xi ħadd jgħidli ara għandek 1000 euro xtrihom kotba. Għandek xi ħadd pereżempju tali kostjajtlu librerija kemm tiġi biex tixtri kompjuter, software u kollox, U tani 4500 euro. Koppja da. Proset, proset. Eh. Ġibiri, ah, ara kemm hawn nis eh, lokali li li jgħinu. Ġibiri l-qalb tal-Maltin tara eh. anke fi proġetti. Jkunu jafu għax sejjer xogħol jkunu jaf dawk għax jafu l-ispeċi da ħajbu vera ħajamel ix-xogħol ġifieri. Mhux tajb telfus wara f'ġara minnha. U kif tagħmel toqgħod tieħu ritratti pereżempju tiddokumenta. Inżomm Facebook page ux.
Hemm ritratti tal-post ikun jafu x'qed niġu bżempju darba eh, librerja minnhom eh, il-berja kbira sabiħa madum bit-tiles flok art tas-siment, xis-soltu art tas-siment issib. Ma li kienet bit-tiles pulita u kollha. Ma kellha twieqi hemm il-grids għal security ma m'hemmx ħġieġ. Mm. Allora tista' timmaġina trapri. Żgur. Eh, ġifieri meta tagħmel ix-xita u kollox. Eh, għamilt appell fuq Facebook li bejwet bħal retail fira biex nagħmlhom il-twieqi within 24 hours ġifieri Il-flus ġew. Alla jbir. U tin two weeks konna ġibna l-quotes, installajnijom u kollha. U dan kien it-tini darba li mor. Issa bat it-tini sena wara li rraġatew librerija mort f'belt oħra ma' finga kif kien ippjanat ġifiri għand dejjem għand is-Salezjali. U bdiet il-Covid. U kont jatem. Illa ħwa x'għamilt? Ebqajtem.
Ġifieri bqajt hemm id-durata kemm domt? Eh, sa wissu. Ġifieri l-ewwel każ ta' COVID it-Tanzania kien rapportat 16 March 2020. Yes.
Imma jibqajt hemmhekk ġifieri ma ftit. Eh, U meta ġejt lura Malta mbagħad? Imma ġejt lura August 2020. Ta' dis-sena. Bqajt eh, hemm 2020. Għamilt it-tieni sena.
U issa kemm ilek li ġejt lura Malta? Issa meta ġejt lura eh, jina rtirat ġifiri bil-pjan li nħu ħajja naqra easy. Għamil ta' wissu ta' 2020 ok, settembru ok. Imma eh, mbagħad f'Ottubru ġraw żewġ affarijiet. Kif nagħmel jiena meta nkun infaqt il-flus in-nies nibgħatilhom nirċevuti eh, kif intafu l-flus tagħhom. U kien hemm xi ħadd kien tani 300 euros u batlu lura tlu isma' 300 eh, euro tiegħek xtrajthom dal-kodba

30,000 kilograms, 30 tons, in the end, ġifiri. Issa battuhom.
Ija, palissa din ximkien fuq il-bahar. Imma jiġifieri għalmenu daw issa sa jaslu hemmhekk inti trejnjajt nies, jiġifieri. Eh, issa dawn il kifetlek orġinarjament kont ħaribathom lil dan għaxar libreri ta' Salezjani. Ma mbagħad bdejt nirċivi kodba primarja pre-primary, toys, educational games, eċċetera u kotba livell ta' università u kotba tekniċi u fiction books kollha bdejt nirċievi. Mbagħad bdejt nara dal-kotba fejn sa jmorru. U bdejt nagħmel kuntatt biżem kotba tal-mediċina, sibt medical school. Kotba inġinerija, università fejn jagħmlu l-inġinerija. Ġifieri diġà kkategorizzajthom minn hawnhekk qabel telqu. Ejja, żgur. Ġifieri jiena meta kont qed nirċievi l-kotba, ovvjament in-nies jituk żewġ kaxxi, tliet kaxxi, erba' kaxxi, mela li kont nirċievihom dak kont nisseparahom. L-aħwa x'att ta' karità għamilt, eh? Biċċa xogħol. Ħafna ħin. It takes.
Ġifieri jisu at the end of May kont battalt il-garax naħseb xi għaxar darbiet u għamilt it-tliet xhur tas-sajf Għax ġejt darba noma wara. Mela titgawdih, ismani. Wara s-sajf li sbaħ żmien eh, li tgawdih. Ma tantx ikun hawn nies, ma tantx ikun hawn nies, nadi mill-aħwa kemm ħadd gost proset, eh. Is-sens ta' altruiżmu ta' uħud mill-Maltin jimlini bħeġġa. Għaddejt ma' Lawrence minn fejn torri xutu, Torri ieħor imħares mill-organizazzjoni volontarja Din l-Art Ħelwa, illi reġgħu fetħuh għall-pubbliku wara restawrazzjoni li tlestiet fl-2019. Dan it-torri, mibni fi żmien il-Gran Mastru Laskaris, huwa wieħed arkitettorjament importanti għal Malta. Mibni fuq żewġ sulari, bil-bejt tiegħu ċatt li jipprovdi spazju għal żewġ kanuni li kienu jipproteġuh. Torri li jikkumplimenta l-importanza ta' din iż-żona, illi għandha valur għall-wirt naturali ta' pajjiżna, għall-bijodiversità marittima u għall-istorja, hekk kif hawn fiha t-tempji megalitiċi ta' Ħaġar I. Issa Lauren se joħodni fiż-żona li jgħidulha fuq il-Ġibjun. Hawnhekk min jiġi lejn Wied iż-Żurrieq u l-periferiji taż-Żurrieq hawn natura mill-isbaħ u għandkom fejn timxu u taraw dawn il-landmarks.
Sabiħ? An unusual view, ux? Illaħu, ġifir il-Blue Grotto hemm ġej. Dik, dik, mela, mela, mela.
U dik di l-parti għal-ħnejja. Eżatt, eh, that's the archer, that's the archer.
U kif dejjem ngħid, meta tiltaqa' man-nies tal-lokal, jeħduk fil-postijiet li jissorprenduk u juruk perspettivi oħra ta' dak li tkun mingħalik li taf u rajt f'pajjiżek stess. L-ispirtu u s-sens avventuruż huma neċessarji u l-qafas ta' dan il-programm, u kif tafu jien nikolhom bħal ħobż. Għalhekk biex inkompli l-programm tal-lum se mmur nieħu perspettiva oħra ta' gżiritna, hekk kif tibda nieżla x-xemx u Malta tieħu x-xejra ta' billejl li żgur issaħħrek kif tiġi biex tara mill-ajru.
ħajja waħda għal